Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll li s-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtaq qalbkom.
F'dan il-programm jidru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Sera ta' tajba minna ftit or ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lil Paul De Gwara. Paul huwa l-President sezzjoni Motorcross fl-Assoċjazzjoni Sports Muturi u Karozzi, assoċjazzjoni li totti l fuq minn elf membru, kollha kemm huma passjoni komuni, passjoni għall-muturi u għall-karozzi. B'mod personali Paul ilu 'l fuq minn 25 sena jikkompeti fil-motorcross. Paul jemmen li ċ-ċavetta għall-futur fl-isports tal-karozzi u tal-muturi huma l-edukazzjoni u d-dixxiplina. Niltaqgħu ma' Paul minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time,

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum il-ħmistax ta' Diċembru. Jekk tgħodd fadal biss sittax-il ġurnata biex is-sena 2022 tispiċċa. Jekk għadek ma bdejtx taħseb fir-riżoluzzjonijiet, issa l-mument li taqbad taħseb naqra serjament u tibda tfassalhom. Il-mistieden tiegħi tal-lejla ilu 'l fuq minn 25 sena jikkompeti fl-isport tal-motocross. Miegħi l-lejla is-Sur Paul Deguara. Kif int, Paul? Ok, grazzi. Is-serata Inti, t-tajba.
Owen, lilek Grazzi ukoll. tal-li ċettajt l-istedina, Thank you tista' lilek. takkomoda ruħek. Jiena ħanieħu posti wara d-desk tiegħi. Bdejt insemmi r-riżoluzzjonijiet, wasalna fl-aħħar tas-sena. Tagħmel riżoluzzjonijiet jew xejn? Eh, nagħmel, però mhux speċifikament fl-ewwel tas-sena. Nagħmilhom matul is-sena ngħidlek il-vera. Biex ovvjament żżomm magħhom imbagħad m'hemmx għalfejn li tibda sena ġdida. Tipprova.
Paul, għandi ftit, bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Tradizzjoni ta' Prime Time, isem u kunjom? Paul Deguara.
Paul Deguara. Data ta' twelid? Fl-10 ta' Jannar 1977. 1977.
Jiġifieri x-xahar id-dieħel ħa tagħlaq 46, 46 ħa tagħlaq. 46, iva. Kalkulajt tajjeb.
Fejn inti mwieled? San Ġiljan. San Ġiljan.
Residenti? Resident Santa Venra. Santa Venera. Professjoni? Mekkanik tal-muturi. Mekkanik tal-muturi, kif ukoll President tas-Sezzjoni tal-Motorcross fl-Assoċjazzjoni Karozzi u Muturi, Sports Karozzi u Muturi. L-assoċjazzjoni kienet waqfet fis-snin tmenin jekk mhux ser iżball. Iva, fl-1985 nkunu eżatti. Tgħoddu 'l fuq minn elf membru. Iva, iva.
U taħt il, ovvjament taħt l-isports tal-karozzi u muturi imbagħad hemm numru ta' dixxiplini, hux hekk, li jaqgħu taħtkom? Iva, fil-kumpless tagħna nospitaw iktar minn seba' seba' differenti ta' kompetizzjonijiet, kemm karozzi kemm muturi. Biżi' ħafna biex ngħidlek il-vera. U kull dixxiplina mbagħad naħseb terġa' tinqasam f'sezzjonijiet differenti, hux hekk? Eżatt. Fil-fatt jiena rappreżentant, il-President uffiċjalment tal-motocross, sezzjoni motocross, U bħas-sezzjonijiet li hemm tal-motocross hemm tal-autocross, hemm dixxiplini oħra, muturi u karozzi varji. Kull sena tieħdu ħsieb li t-trakka tagħkom ta' għali tbiddluha, tittrasformawha. Iva. Għalfejn hi importanti li tagħmlu hekk, Paul? Importanti li taġġorna mal-isports. Ix-xufiera, r-riders li jkollok jagħmlu progress u inti ovvjament once li jagħmlu progress huma trid tagħmel progress inti bil-korsa li ttihom. Il-vantaġġ ta' korsa li nużaw aħna li mhijiex asfaltata, allura tista' tbiddilha maż-żmien. Tqalleb il-ħamrija, tagħmel sabiħ, tikkultiva. U ċ-challenges tar-rampi mbagħad tagħmilhom skont id-domanda tal-livell li għandek fix-xufiera. Bħala assoċjazzjoni b'mod kontinwu tniedu courses differenti għall-membri tagħkom. Il-courses ikunu teorija biss jew jkun hemm il-prattika wkoll? Teorija u prattika. Teorija u prattika. Għalfejn hi importanti li żżomm il-membri aġġornati, Paul? Ovvjament dejjem ħa jkollok il-ġodda, għalkemm aħna nippruvaw dawk li għandhom esperjenza jgħinu lill-ġodda, però li ġġib persuna ta' professjoni huwa tant importanti għaliex hu jkun trenjat kif għandu jittrenja liż-żgħar b'mod speċjali, U aħna nidħlu anki mhux just it-teorija u l-prattika bil-mutur, però nidħlu f'nutrition u huwa dixxiplina sportiva. Hekk kont se ngħidlek, fil-fatt id-dixxiplina tħarsu lejha b'mod ħolistiku, hux vera? Il-kampjonat tal-motor cross, dak jibda f'Ottubru jew jibda jew f'Novembru, meta jibda? Normalment jibda jibda l-aħħar ta' Ottubru, dejjem it-temp li kif jippermetti, però aħna nagħmlu data fissa, jekk irid jagħmel dulluvju biex ma ssirx l-event, għaliex jiġi perikoluż imbagħad. Il-kampjonat tal-motorcross il-mod kif jaħdem huwa li inti jkun hemm numru ta' tlielaq u hux hekk? Iva. Kull tellieqa jkollha punti abbinati magħha, però mbagħad kull tellieqa b'mod individwali xorta waħda jkun hemm il-premjijiet, hux hekk? Eżatt, inti kull tiġrija għandek l-events tal-ġurnata bil-punti tagħha u joħroġ ir-rebbieħ fiha, ta' kull kategorija għax għandna klassijiet differenti, imma dawk il-punti jinġabru matul is-sena biex imbagħad joħroġ il-champion tas-sena ta' kull kategorija. B'mod personali ilek 'il fuq minn 25 sena tikkompeti fil-motorcross. Iva. Però l-adrenalina fl-isports tal-karozzi, il-veloċità minn hemmhekk iġġibha. L-adrenalina ġġibha mill-veloċità, hux hekk fl-isports tal-karozzi? Iva.
Fil-każ ta' muturi u anke karozzi tnej iġibha mill-veloċità hija xi ħaġa li hemmhekk turik meta tkun żgħir għalfejn tixbet lejn dawk l-affarijiet għaliex ikollok dik l-adrenalina għall-ispidu. Mugello l-Italja jġiblek memorji sbieħ għax fil-fatt hemmhekk irnexxielek tagħmel fost l-iktar challenges komplessi, hux hekk? Iva, dak kien livell iktar iktar internazzjonali, mhux bil-motocross però b'circuit bike, mutur sportiv ta' veloċità. Trek MotoGP li jsuqu vordieri World Champions fiha. Kien esperjenzi, esperjenzi tlajt iktar minn darba, però ovvjament dejjem tittargetja dik kull meta tmur tmur aħjar. Imma issa ovvjament iktar saru diffiċli l-affarijiet. Paul, meta tkellimna biex nippreparaw għal-lejla, tkellimt kemm int personal, il-viżjoni tiegħek, kif ukoll il-viżjoni tal-assoċjazzjoni tagħkom. Kemm-il darba semmejt li ċ-ċavetta għall-futur tal-isports hija d-dixxiplina u l-edukazzjoni. Iva, u nibqa' nikkonferma. Meta ikollok grupp ta' nies li jifhmu l-kunċett ta' rispett lejn xulxin, l-indafa tal-post, huwa importanti għaliex il-progress tal-isport per se jikber minn kull angolu. Vordir għandek il-kumpless qed jikber, il-livell tas-sewqan qed jikber. u anki r-rispett minn min jiġi jarana, rispett staturi, qed jaraw ambjent familjari, jieħu pjaċir li anki jħeġġu t-tfal tagħhom għaliex jarawk organizzat. U dik hija ċ-ċavetta li meta jkollok dawn l-affarijiet pożittivi flimkien. Hemmhekk ovvjament jista' jikber il-futur. Paul, jien nirringrazzjak ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Nawguralek il-festi t-tajba, ovvjament il-festi tal-Milied mill-isbaħ lilek u l-membri kollha tal-Assoċjazzjoni tagħkom. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' mozzarella cheese li jekk żgur tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ togħma perfetta. Ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin. Għax fil-fatt grazzi għal Yoki Tea għandna selezzjoni ta' tejiet naturali għalik ukoll biex tagħlaq il-ġurnata bl-iktar mod rilassanti. Kif ukoll grazzi għal Matalan ħa ndaħħluk fl-atmosfera tal-Milied fiċ-ċert grazzi għal Matalan bi stocking filler biex issa, ovvjament fiż-żmien tal-Milied imbagħad tkun tista' Tara r-rigali kollha f'daqqa. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom tibqgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u Pads Jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Bl-għaġina, akwa e farina qatt ma diżappuntajt, kemm meta nagħmel it-torti u anki l-pizza. B'akwa e farina fil-kċina qed inħossni avventuruża fl-ikliet, fl-appetizers u anke l-ħelu. Is-sigriet tiegħi akwa e farina.

There's more to love at Matalan. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good everybody wants some.

Jennifer the Mac Beauty Salon huwa post fejn noffru aktar minn servizz wieħed li huwa relatat mal-beauty treatment, kemm facials, cool peels, ukoll nagħmlu eyebrows, lashes, laser hair removal u anka tattoo removal. Hawnhekk l-isbaħ ħaġa li naraw in-nies kuntenti, kemm jekk tejbu l-ġilda tagħhom bit-trattamenti tagħna kif ukoll jekk saru kapaċi iżjed jagħmlu l-makeup. bil-makeup courses li nagħmlu. Apparti minn hekk, għal meta jiġu hawnhekk biex nieħdu ħsiebhom għal dik l-okkażjoni speċjali.
Għażiż Santa, dan il-Milied nixtieqek iġġibli xi ħaġa speċjali ħafna. Nixtieq xagħra Maltija b'riħa tfuħ. Insomma, nixtieq ix-xemgħa nemnem għax tibqa' tintuża u għalhekk ser tibqa' tnemnem fil-familja tagħna. Nemnem, xemgħa artiġjanali magħmula b'mħabba.

Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża għall-ewwel darba qed jittrasforma l-Park tas-Salina f'villaġġ maġiku tal-Milied b'tema ambjentali. bl-isem Christmas in the Park. L-għan ta' dan l-avveniment huwa li apparti milli tkun esperjenza divertenti għall-familja kollha, dan il-villaġġ għandu l-mira li jippromwovi prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu sabiħ tal-Milied. F'dan il-villaġġ ser ikun hemm divertiment għall-familja kollha, fosthom ser issib għażla ta' attivitajiet edukattivi għat-tfal, opportunità li jsiru jafu aktar dwar is-snajja' sostenibbli kif ukoll logħob tradizzjonali, il-kbar jistgħu jgawdu minn prestazzjonijiet u xows minn kantanti stabiliti, fuq il-palk prinċipali. Fil-Park tas-Salina, fi Christmas in the Park tista' tesperjenza foresta maġika. Iva, smajt tajjeb, parti minn dan il-park qed jiġi trasformat f'foresta maġika. Ma jistax jonqos li tiltaqgħu wkoll ma' Santa Claus fit-tinda tiegħu u tieħdu l-opportunità Li tgħidu kelma jew tnejn miegħu, fi Christmas in the Park ħa ssib ħafna togħmiet tajbin. Fil-Park tas-Salina ħa ssib ukoll passaġġ illuminat tal-Milied fejn ser ikun hemm diversi speċi ta' annimali fejn wieħed jista' jsir jaf aktar dwar il-fkieren tal-baħar, orsijiet polari, pingwini u ħafna aktar. Esperjenza maġika li wieħed żgur m'għandux jitlef. Ħa jkollkom ukoll l-opportunità li tiltaqgħu ma' karattri divertenti waqt dan il-villaġġ. Titilfux din l-opportunità unika. Niżżlu dawn id-dati fid-djarju tagħkom, Christmas in the Park, sal-Ħadd, 18 ta' Diċembru, fil-Park tas-Salina. Niltaqgħu! Nilqagħkom lura għal Prime Time qabel ma nkomplu nfakkarkom li llum għandna kompetizzjoni flimkien ma' Benessere Spa. Jekk tidħlu fil-paġna tal-Facebook tiegħi, hemmhekk ħa ssibu domanda sempliċi ħafna. li jekk tirrisponduha tajjeb, grazzi għal Benessere Spa, tistgħu terbħu trattamenti biex tirrilassaw. Idħlu fil-paġna ta' Facebook, owenbonnici.tv, u hemmhekk irrispondu għad-domanda li ħa ssibu. Minn hawnhekk nawguralkom ir-risq u jalla tkunu intom ir-rebbieħa grazzi għal Benessere Spa.
Esprit, level 1 at the point. Qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma biex tipparteċipaw faċli ħafna. Tridu tieħdu ritratt tal-iscreens tagħkom bħalissa, jiġifieri pratikament taqbdu l-mobile bħalissa, ħudu ritratt tal-iscreen tagħkom u dak ir-ritratt li tieħdu waqt li għaddej l-appell ta' Sop Affriski Ommi Ma, tridu tibagħtuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonnici dott TV u dak ir-ritratt li tibagħtuli, grazzi għas-Sop Affriski Ommi Ma, jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna l-parteċipazzjoni tagħkom u nawguralkom ir-riżq. Grazzi talli kontu miegħi illejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.